Кетердәп тора торган ифтарга әзерлим. Ифтарга бүген пешерәм биш бармак. Шулпа пешә инде минем. Һә камыр басам. Һәм гөбәдия. Бу көннәрдә гел юлда, то тегендә, то монда эш белән, эш белән кайтып кереп булмый. Нәрсә туры килә, нәрсә... Эй! Бери бутылку, мусорга ташла. Дүрт йомырка. Дүрт йомырка менә чистарттым, күренәме? Күренәме? Дүрт күкәй, короче. Күкәй. Кичә, ладно, э, Садыков безне ашатты. Кстати, сады капсына ризыклары бик тәмле кемгә менә пешергә җитешмисез икән. Бик тәмле, бик уларның хәләл, чиста. Конечно, була. Менә ул сорау э, күпләр әйтә, стартовый набор янына еще можно э, купить продукты. Конечно, можно. Сколько хотите. Замалиева. Ой, специалист у нас появился, Замалиева 718. Коктейльләр буенча белгеч. Кайлардан килеп чыктыгыз сез Амалия 818? Моңа хәтлек НЛ компаниясе 20 ел буена коктейль саткан, сыны белмәгәндә. А, сейчас, сейчас, сейчас, секунду, а, секунду.

Без бит сез сез белмичә 20 ел буена компания саткан, мин 2 ел буена коктейль сатам. Шуны да белмәгәнмен. Вот хорошо, что вы появились. Так, Замира Бишмурасов тоже стабика сайдына куйсагыз иде. Ярар куярмын, ярмын. О, Лидия апа, привет! Привет, Лидия апа, менә безнең тоже Питрәч буенча, Казан Питрәч буенча менеджер. Очень грамотная. Ул безнең бухгалтер. Бик ипле инде, бик тәртипле инде. Менә Лидия апага можете язырга.

Иди встречай. Так, ладно, күкәй әзер, минем рис пеште. Хәзер без сезнең белән гөбәдия ясый башлыйбыз. Мин подружка килде әле анда. Алай белән. Ифтарга чакырган идем. Так. Дача да түгел. Безнең бит загородный, ней. Без загородым тоже яши торган җиребез бар. И түгел инде бу безнең гостевой дом. Өйне хаман башлый алмыйлар әле. Менә 3 майда башларга тиешләр ие.

Алар килә алмый калганнар. Ну, килә алмый. Безнең хәзерге бригадада эшчеләр җитми. Но май ахырында килер диделәр инде, Аллаһы берсе, потому что әле бер объектны төзиләр. Бик шәп егетләр, шундый аларның өйләре бик яхшы намус белән эшли торган егетләр инде. Шуңа күрә без инде алар әйткәннәр, Может, башка кешегә обращаться итәрсез. Безне көтәсегез килмәсә, әйтәм, юк инде, өй салуым әйтәм. Ул уеныш түгел. Көтәбез дидем инде. Аларны инде көтсәң дә стоит. Шуңа күрә Фидарис дип бәлкем беләсездер дә. Фидарис. О, кунаклар килә. Вот. Шуңа күрә мин әйтәм, нишләгәннәр моңа хәтлек үзбәкләрдән башка бит.

Вот. Камырны нәзек итеп җәяргә тырышам. Нәзек булса тәмле була. Вот, шуңа күрә безнең әле өй белән менә шулайрак. Алла теләсә, Алла теләсә. Быел җәй көне шулайрак. Бер певи 140 сум, 140, 140 рублей. Менеджерлар, җавап бирегез, утырасыз бит. Менә безнең Гөлия, саба буенча менеджер. Тоже иренми, бөтен нәрсәне сөйли, аңлата. Здрасте. Привет. Привет, как дела?
Гайда син үзеңдә итеп пешер дибесең ата. О, монда пешер. Алган.

А, ладно, ладно, оставайся. Раяз один будет кататься. Хорошо, хорошо. Так, менә шулай, хәзер...
Посмотрим.
Менә шулай камырны нәзек итеп кенә җыябыз. И табага кидердек. Монда минем дөге, менә дөге. Хәт дөгене күрсәтәм. Беләсезме, дөге булырга тиеш әйткәнемчә рассыпчатый. Рассыпчатый дөге булса, ул обязательно гүвәдия тәмле була. Менә инде минем шулайрак. Теге таралып, таралып тора ул.
Хәзер без мин обычный төбенә ак майны кисәкләп-кисәкләп салам.

Давай, уже Данил одетый. Так. А син киенмәгән. Так, так, так, так, так. Дальше. Мин сезне бик күрмим, э, рецептны әлләнчә кабатладым, сез әле генә кушылгансыздыр. Шуның өчен я вам сохраню эфир, сез кереп карарсыз, ярыймы? Давайте так договоримся, чтобы мин попугай урынына бер рецептны кырып кабатламас өчен. Значит, менә шулай нәзек кенә итеп акмайны кисәм. Күрәсезме, нәзек кенә итеп, менә шулай нәзек. И табаның төбенә салам. Тагын бер пластина кисәм. Менә тагын төбенә салам. Һәм тагын бер пластина кисәм шулай. Төбенә салам. Алам рисны һәм әз генә генә мәртебе рис сибеп чыгам төбенә. Шүт кенә. Чүт кенә була ул менә шушылай.
Күрдегез, әйме?
Так, тура салмыйсың төбенә күбә дигән.
Тура нәрсә ул?
Тура ул, наверное, корт тора, әйме, салам обязательно.
Это ж минем корт кая булды соң? Давай, Где корт? А, менә бит. Тура дип әйтәсездер, да? Менә шушы корт инде ул, мин алам. Так, бер генә секунд, җәмәгать. Не, отвлек... не отключайся, меня озат шалтырата, Фазлыев. Ул доставкада. Значит, срок. А, тура булды, да? Я уж извиняюсь. Ай. Азат безнең доставкада хәр Әлмәт, Азнакай якларында. Шуңа күрә ни? Шалтырата. Сораулар турыга может бит инде. Тура дип, без тура димибез инде, без айтабыз. Менә шуша. Кызыл ремчек инде ул, менә. Так, дальше. Хәзер салам өстенә рис. Рис салам. Салам рисны. Рисны күп итмәгез, җәмәгать. Рис боткасы ул тәмле булмый. Әгәр итәсезгә, мин әм рисны нәзек кенә бер катлам итәм. Гөбәдия минем шулай ничек кенә һәрбер катламы нәзек-нәзек кенә булсын. Так, дальше. Хәзер өстенә җимеш салабыз. Җимеш минем инде бер кат кабарды, тагын бер кат чайкап алам мин аны. Йомшарды. Йомшарды, кабарды. Дальше, дальше. Хәзер салабыз өстенә җимеш. Җимешне чайкадым, хәзер бераз гына киптереп алырга кирәк, корытып алырга. Сулы булып калмасын өчен.

Хәзер салабыз. Молни Маклин, машина, мультик.
Бу безгә ифтарга алла бирсә.
Бер көнне Гөлназ Генятова гөбәдия пешерде дә, без как раз трассада идек, авылдан килә идек. Ул миннән сорый инде, нәрсә саласың, тегеләй-болай, сөйләшеп алдык та тиз генә. И, уразада да булгач, бу нык тәмле булган дип тә җибәрде дә. Күңелемә кереп калды, мин әйтәм, все, мин бу гөбәдияне пешерәм. Во что бы то ни стало. Аннары соңгы вакыт кына юк бит. Гөбәдия пешерергә. Нет, скоро закончится, а что?

Иптәшегезгә мәхәббәт өчен, хөрмәт өчен зур рәхмәт. Менә шулай иттереп бу нине йомырканы таратып чыгабыз. Нәфсәгә сәлам ди. Нәфсә сиңа сәлам әйтәләр. Абитова Язиләме соң? Язилә Абитова дигән. Ага. Юк, бездә яңгыр яумый. Так. Сиңа да сәлам ди Язилә. Все. Менә шулай иттереп өстенә тезеп чыктык, әйме, йомырканы. Хәзер менә шулай тагын ак майны дүрт менә шундый пластинка кисәм. Менә шулай дүрт пластинка кисәм дә өстенә куеп чыгам. Әй. Дөрес киселмәде. Так. Так. Нәрсәләрдер язасыз инде, только кулым ниле булгач. Кулым майлы булгач, экранны шудырып булмый. Менә акмай, менә шулай иттереп нәзик итеп писәм дә, 4 пластинка өскә куям. Менә шулай иттереп Ясап карагыз кемнәрнең ясаганы юк. Гөбәдиянең эче сусыл була, тәмле була. Дальше. Гөбәдия мой ярата инде ул. Ничего не поделаешь. Хәзер мин алып куям. Макс урманга барыйк ди. Урманга барган шикелле монда.

Мин песок сипмим. Төбендә әнә шул ниендәге песогы җиткән. Алай баллы була, приторный була. Мин вообще песок сипмим. Әнә шул э, корттагы кортындагы шикәре җитә аның. Мин менә юк песок салмыйм мин. Кемдер попадал. Мин попадал түгелинде. Үзем кера алмыйм шунда. Потому что, во-первых, уразада мин коктейль белән сәхәр сәхәргә керәм. Ә кич кенә авыз ашканда ашала инде. Сәхәргә коктейль ичәм дә минем шул. Дальше. Хәзер гөбәдияне җыябыз. Менә капка өчен куйдым өстенә. Хәзер менә шулай итеп ябыштырып чыгабыз башта бер кат. Әйткән әйбердән бер гөбәдия чыгамы? Нинди әйткән әйбердән ул? Менә шушы бер гөбәдия инде менә санап чыктым бит инде продуктларны. Ике йомырка, камырын менә әйтәм. Ике йомырка,

3 аш кашыгы шикәр, 1 чәй калагы тоз, он һәм онга салам бер пакет разрыхлитель. Амин, иншалла, шулай булсын. Менә мин әле әйтәм бит, ике тапкыр нарушала по состоянию здоровья. Макс беренче көннән үк бер туктаусыз тота. Молодец такой. Вот, дальше ябабыз. Күренми инде сезгә, әйме? Моны әйттерәм дә, моны әйттереп ничегрәк күрсәтергә икән сезгә. Күрмәм икән болай әйтсәм. Ә күренми. Күрсәтә алмыйм кыскасы. Так. Рәхмәт. Комплиментларыгыз өчен, дуслар. Ул инде бөтенебез дә шул инде. Берәүне дә гаиләсе ач утырмый, пешерәбез, ашатабыз. Гөбәдия инде ул безнең татар халкының милли ризыгы. Аны любой татар хатыны пешерә белә.

Бөккәнен күрәсегез килсә, мин сезгә хәзер язам э, адрес, стабилка дигән аккаунт, анда минем бар прямо видео. Юк инде, нәрсә язылды инде хәзер. Менә бу аккаунтка керегез, анда бар видеосы ничек итеп бөгәргә, мин анда күрсәтәм. Һәм гүбәдиянең дә рецепты бар анда. Конечно, төшерегез, ул бит инде җайлы гына гүбәдия, авыр түгел. Сейчас делаем посыпку өстенә. Бер уч он. Акмай, бәләкәй генә кисәк. Мин эфирны саклыйм хәзер, кереп карарсыз, рәхәтләндереп. Менә посыпка ясыйм. Менә шулай иттереп. Он, май һәм шуңа салам бераз гына Менә кул белән генә. Бераз гына шикәр. Бу он җитмәде әле, тагын он өстим. Он мае күбрәк булды. Кортны алам, Касымовский бәхетленекен. Так. Менә шундый посыпка була хәзер. Була инде ул бит ул ул бер ияләшмәгәнгә генә шулай. Сез аны кереп карагыз, ничек итеп мин аны ясыйм. Хәзер. Акмай, любой акмай. Пачкадан Хәзер күрсәтәм инде менә, как мы это делаем. Все? Булдымы? Печенье усам да тәмле була. Әллә инде печенье уптырмыйм инде. Аны. Май белән онны шайтам да шалт.

Может, Макс мине бәхеткә эләккәндер? Кем белә? Субханалла, күз тимәсен. Макс кебек ирләр алар күп түгел. Мин шуны аңладым. Инде Ходай сакласын, күз тимәсен. Үзе ишетми, ә урамда йөри. Так. 180 градуска куябыз. Бер сәгатькә астына һәм өстенә. Берсе-берсе 660 арсым. Все, Аллаһ тапшырып. Конечно, чем вы что? Аллаһ тапшырып, бисмиллахи рахмани рахим. Тәмле булсын, ризыкка булсын, Аллаһ бирсә. Я вам даже могу показать сейчас. А, сейчас, сейчас, сейчас покажу мне себя. Так, вот у меня коктейли. Вот. Могу ашып күрсәтергә. Күрәсез менә, төбендә күпме генә калган. Это у нас какой коктейль? Это банановый коктейль. Монсы капучино, монда уже беткән ә төбе күренеп тора. Капучино, болар минем яраткан коктейльләр. Монсы нәрсә? Монсы җиләк, аны тоже төбендә генә калган, күрәсезме? Карале, мин вообще коктейльләр беткән икән бит. Вот. Монсы Данилныкы. Монсы Данилныкы, шкафка күрсә, шкафны күрсәтим әле үзеңне, бардакны.

Кичә уразага да керә алмадым. Ни диеп, ам, борыннан ага, күздән ага. Шуннан соң шушыны эчтем. Менә дару эчтем, и- э, юк, дару эчмәдем. Дару эчтем мин бер көн ашказаннан, ә кичә мин эчтем шу горячий напиток с, э, с витамином С. Менә безнең яңа продукт бу, имбир белән. Так, ябыктырамызмы коктейль? Сез ябыкканга охшамагансыз. Ә кем сезгә әйтте әле безнең коктейльләр ябыктыра дип һәм мине ябыга дип? Мин сезгә әйттемме, мин коктейльләр ябыктыра һәм мин коктейль белән ябыгам дип? Я, по-моему, такого не говорила. Так что тырнак астыннан керезләмәгез. Так, джентльмен чай, вот это мужской чай. Бу, беләсезме, ул мужской дип атала, но мына бу чай, ул